Hei pawb, croeso i ein gweminar SaffMeds. Fy enw i yw Siân Caldwell a Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant Maths a Rhifedd Uwchradd Gwe ydw i.
Helo, Manon Davies, Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant Mathemateg a Rhifedd Cynradd Gwe.
Yn ystod y sesiwn heddiw byddwn yn rhannu'r adnoddau a'r hyfforddiant sydd ar gael i gefnogi'r defnydd o dysgu manwl a'r strategaeth SafMed yn eich ystafell ddosberth. Yn ystod y pandemig rydym wedi bod yn datblygu adnoddau i'ch cefnogi chi i uwchsgilio staff ac i ddarparu'r amrywiaeth o ddulliau gweithredu. Gobeithiwn y bydd yr adnoddau hyn yn eich helpu i adnabod strategaethau i gefnogi dysgwyr ar draws y Continwwm Tair 16 gyda Mathemateg a Rhifedd a sgiliau sylfaenol eraill ar draws y cwricwlwm. Cyn i ni symud ymlaen, mi wnawn ni ail-ymweld â chydig o ddiffiniadau allweddol. Dysgu manwl yw'r system y gallwn ei ddefnyddio i nodi'r sgiliau y mae angen i ddisgyblion eu hymarfer, i fonitro'r broses rhigolder a phenderfynu pa ddeunyddiau sydd eu hangen arnynt i asesu'r rhigolder a gwneud penderfyniadau ar sail data. Un nodwedd diffiniol o ddysgu manwl yw y defnydd o'r siart cynnydd, neu yn y Saesneg, a standard celeration chart, i blotio sgoriau. Dros amser, mae hyn yn rhoi darlun dysgu sy'n dod o fewn tri chategori eang, sef gwella, cynnal a gwaethygu. Os yw sgorau Discibl yn dangos darlun dysgu sy'n cynnal neu'n gwaethygu dros tri sesiwn olynol, dylai'r athro ymyrryd i gefnogi'r disgybl. Nod hyn yw atal cyfnodau hir o beidio â gwneud cynnydd.
Mae SafeMeds yn acronym ar gyfer Say All Fast Minute Everyday Shuffle. Mae'r strategaeth sy'n adeiladu rhuglder ar sail tystiolaeth i alluogi disgyblion i ymarfer ac asesu sgiliau sy'n seiliedig ar ffeithiau, ac yn yr achos hyn, sgiliau mathemateg a rhifedd. Rhwng pob amseriad rhuglder un munud, mae gan y disgyblion gyfle i ofyn am help ac ymarfer unrhyw wallau a gweithio drwy'r cardiau ar eu cyflymder eu hunain. Mae disgyblion yn siartio eu sgoriau bob dydd gan ddefnyddio dulliau dysgu manwl i ddatblygu darlun gweledol o'u dysgu. Yna, gall eu hathro gymryd cipolwg hymhlym ar hyn a gwneud penderfyniadau ar sail data ynghylch sut i symud ymlaen. I'r rhai ohonoch sydd wedi defnyddio'r strategaeth SafeMeds cyn 2020, mae'n werth nodi ein bod bellach wedi symud yr holl adnoddau o'r rhwydwaith hwb i'r Ganolfan Gefnogaeth Gwe. Cymerwch ychydig o amser i ymgyfarwyddo gyda'r adnoddau newydd. Rydym wedi ymateb i adborth ac wedi ehangu'r ddarpariaeth. Mae gwe mewn partneriaeth ac ymchwilwyr Prifysgol Bangor wedi datblygu banc newydd o adnoddau SafeMeds a dysgu manwl i gefnogi hyfforddiant a'i defnydd o unrhyw le. Mae hyn yn cynnwys cardiau fflach pdf ac adnoddau ar-lein i gefnogi sgiliau mathemateg a rhifedd ar draws y Continiwm Tair 16, i alluogi disgyblion adeiladu rhugylder yn yr ysgol ac yn y cartref. Gallwch ddefnyddio'r adnoddau hyn fel rhan o'ch cynllun dysgu carlam, ble mae'r ffocws ar ddatblygu sgiliau sylfaenol ac adeiladu rhuglder. Mae Siân yn dangos i chi sut i ddod o hyd i'r adnoddau ar y ganolfan gefnogaeth gwe.
Ok, i ddod o hyd i'r ganolfan gefnogaeth, mae angen i chi'n gyntaf mynd i safle cartref gwe, sef gwegogledd.cymru. Wedyn mi welwch chi'r botwm melyn yma sy'n mynd â chi syth i'r ganolfan gefnogaeth. Felly, mi glicio ar hwn i chi. A dyma ni. Rwan i ddod o hyd i pethau Safmaint, y ffordd hawsa yw i fynd i'r botwm chwilio yma a sgwennu Safmaint i fewn. Fe welwch chi wedyn bod bob dim ar gyfer Safmaint yn dod fyny, felly fan hyn mi ffeindiwch chi bob dim oedd ar ein rhwydwaith hwb, A phob dim o'r hen ganolfan gefnogaeth, mae bob dim 'di trosglwyddo drosodd i fan hyn. Yn fan hyn hefyd mae'r adnoddau newydd 'da ni'n sôn am yn y fideo yma. Rwan, na i fynd nôl i'r PowerPoint.
Rydym wedi gwneud rhai newidiadau ein hyfforddiant, gan gynnwys ei symud ar-lein, i'ch galluogi gael mynediad o unrhyw le ar unrhyw adeg. I'r rhai ohonoch sydd wedi mynychu hyfforddiant SafeMeds yn y gorffennol, gall elfennau o'r hyfforddiant hwn fod yn gyfle i chi ail-gyfarwyddo â'r strategaeth. Mae'r hyfforddiant dysgu manwl sydd ar y sgrin yn hyfforddiant newydd o'r flwyddyn academaidd yma. Nod yr hyfforddiant hwn yw i uwchsgilio unrhyw athrawon neu gynorthwywyr dosbarth sydd â diddordeb mewn strategaethau adeiladu rhuglder. Mae'r sesiwn yn ymdrin â chymhwyso egwyddorion y tu hwnt i gardiau fflach, er enghraifft sgiliau sy'n gofyn am weithgareddau papur a phensil, tasgau cyfrifiadurol, llwybrau amser sy'n hwy nag un munud a thu hwnt. Gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol i'r rhai ohonoch sy'n gweithio gyda myfyrwyr ysgol uwchradd neu ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol lle gall fod cyfyngiadau i'r dull cardiau fflach. Mae'r hyfforddiant ddysgu manwl yn darparu trosolwg o fanteision defnyddio y Siart Cynnydd, neu'r Standard Celeration Chart, y tu hwnt i'r siart dysgu symlach sydd yn cael ei ddefnyddio yn y strategaeth SafeMeds.
Mewn ymateb i adborth dros y blynyddoedd, rydym wedi bod yn gweithio i ddatblygu'r gwefan ddwyieithog bwrpasol i allu i alluogi disgyblion ymarfer defnyddio'r strategaeth heb fod angen cardiau fflat llaw. Mae hwn yn adnodd newydd ac mae angen i ni ymchwilio i'w effeithiolrwydd. Er hynny, mae o ar gael nawr os hoffech chi roi gynnig ar ei ddefnyddio yn eich ystafell ddosberth neu i alluogi disgyblion ddefnyddio gartre. Mae'r adnoddau ar y wefan yma yn cyfateb i'r cardiau llaw SafeMed sydd eisoes i'w gael ar Ganolfan Gefnogaeth Gwe. Ar hyn o bryd, nid yw'r wefan yn cefnogi'r defnydd o luniau fel siapiau a chlociau, ond mae yna ystod eang o sgiliau eraill i ddisgyblion eu hymarfer. Mae'r wefan hon yn weithredol ar gliniaduron, iPads a ffonau symudol, cyn belled y bod ganddynt fynediad i'r rhyngrwyd. Gall disgyblion ymarfer yn yr ysgol a gartref. Hyd nes y byddwn wedi ymchwilio i effeithiolrwydd adeiladu rhigl ers hwyr Wefan hon, rydym yn argymell yn gry' na ddylai ysgolion ddefnyddio hwn yn lle'r strategaeth llaw yn llwyr. Fodd bynnag, gallai hwn fod yn offeryn defnyddiol i gynyddu cyfleoedd i ddisgyblion ymarfer sgiliau yn yr ysgol neu cartref. Mae fideo cynhwysfawr i gefnogi'r defnydd o'r wefan hon ar Ganolfan Gefnogaeth Gwedd. Rhan diolch i chi am wrando. Dyma ein cyfeiriadau e-byst os oes gennych unrhyw gwestiynau neu angen unrhyw gefnogaeth, plîs cysylltwch gyda un ohonon ni. Diolch.